By the way, zɔn na wò teƒe sia teƒe yi ke nèle nu sia nu yi ke wɔm nèlea, edzɔ dzi nam be míegase mía nɔvi yi ke woyɔ be Nanevi Mawieta ƒe ha bɔbɔbɔe ma kpɔm nèle. Meda akpe manya gblɔ teƒe sia teƒe yi ke nèle nye kpɔm tsoe. Metɔ tɔgbe akɔsu adelia yi ke nye fiegã Neʋumi kple eƒe gologoewo katã. Meda akpe manya gblɔ be nèle gbɔnye tso fifaa va se na ga adre kple afã. Ne kpɔ dzedzemee meme la, eme nekɔ na kɔtɔe be Mi tsɔ alo tso etsɔ dzoɖa gbe he yina, mi le mafi, tso dzoɖa va dasi ne kɔsiɖa gbe, mi le mafi, elabe mafiawo ƒe fie gã yike nye tɔgbe asem enelia eyi ɖe kɔƒe. Dekɔnu wɔwɔ kple nusianu le dzi yike le teƒe ma ta ne kpɔ nɔnɔme eme me la efia be mele ŋkubiã aɖe me. Tso fifivada si ne Gadre kple afã nye kple wò dɔda sie wònye, míae nu ƒo ge ku ɖe Mafio ŋuti egbea. Ame kawoe nye Mafio? Mi gege ge ɖe teƒe ma ye nenema ke mida wò kagbo nye ame aɖe yi ke susu ɖaɖɛtɔ yiwo nɔ eŋe le ŋenyigba dzia wo dometɔ ɖeka nye mida wò kagbo. Nye kple míe wɔ program le teƒe ya abe eƒe ɖeka ɖeka atɔ̃. hafi wòle gbɔgbɔm ɖe eme. Le eƒe program ma ɖe yi ko wɔva yi ma, eƒo nu kɔtɔ Katolikotɔwo yi wòzu nya mí ʋli ʋuu. Gake nyateƒe medzi anyi heʋli na o. Mí gege ge ɖe teƒe ma ye nenema nye be ne wobe Katolikotɔwo le woƒe nanewo wɔm ɖi, churches alo sɔliha bubu yiwo ke li ɖi, ɖe wose gɔmea? Nu yi womlɔ la, wonya nu yi wonyɔa? Enu yewo mɔle ɖe Biblia me wole alo menye Biblia me wole o. Mí ge gege ɖe enu mɔwo megbea, ame aɖe bia biabia aɖe ku ɖe xexeme ʋã yi ke wowɔ ebe wova wɔ ɖewo ɖe teƒe yi ke woyɔna be Togo alo Togoland. Nyateƒe wònyea? Ebe nyateƒe wònye be wova wɔ aʋa geɖe teƒe ma. Mí ge gege ɖe teƒe ma. Ame aɖewo ƒe dzi gbe zã yi ke woƒe dzila aɖewo ɖuɖum ye hã míenu ƒo ge tso eŋuti ye biabiawo katã li gbaa míele ge gege ɖe teƒe ma. Afi ma dze wɔna gɔmea? Medi be mabia wò kpekpeɖeŋu be wò naya ekɔye le ŋutinye be wò hã nètso wò dzi me nàkpe ɖe mía ŋuti. Nusianu yike nàte ŋu akɔ kpe ɖe wɔna ŋuti be wɔna nayi edzia ye nye nuyike míhiã tso gbɔwò. Le esime mía nɔvi aɖewo nyi tsɔ kɔsiɖawo kpe ɖe mía ŋutia, wo dometɔ aɖewoe nye Justice, Justice Kudzexlɔ, enye ame aɖe yike na mí CD bla eve, efo eɖem afɔkpa na mí CD ewo, Vida, Vida Senanu gale CD ewo, David Ameteku CD ewo, Abel Kofi Atipo nenami CD bla ve vɔ ɖekɛ ye nema ke nye efo David Ameteku CD ewo, Linus Do vɔ djɔ gbe CD bla etɔ ye nenami ye mema ma Patience Afi Ashiang gbɔ nami CD bla atɔ vɔ ɖekɛ, George Kɔdjo Gatogo nenami CD bla etɔ ye nema ke nye efo Vic tsɔ kɔku nyo ɖeka CD blave ye nena mi yi nenema ke nye nu ma dzi Ben dzi tɔ nena mi CD bla tɔ vɔ ɖekɛ. Me di be mia a ge ɖe mi da o kagbo dzi egblɔ nya aɖe ku ɖe katoliko tɔ ŋti vayi. Mi di be mia kpɔ video ma nenye be me gbɔ va me nu ƒoge tso nu ma ŋti. Just eh video be just minute ame ne pɛ alo minute wobe ame atɔ mi yi mia va. So Catholic tɔwoa, míhawo míekɔ ne Greekawo wova ɖo Romawo shia, eya dzi wotu tsɔtsia ɖo. So womate ŋu agblɔ be Vodouwo mele Yesu o. Vodouwo menye nu vɔ̃ o. Ye wokɔ wo tsɔ kpe ɖe gbetɔ ƒomea ŋuti be gbetɔ nakpɔ gbɔdzɔe. Ke fia be ame yiwo le Vodoua zã ma yiwo mezã nyuie oa, woawoe na be Ɛhɛ, wodi ƒoƒua. Vodoua aɖe ƒo, a, aɖe ƒoa ɖe gbe, meƒoa ku gbe o. Eyi ne tso numakɔkɔ agbe ɖe mee. Ne amegbetɔ dze dɔ alo ɖo fu me ne do aɖe gbe ne nua be, amea ne fɔ. Mègate ŋu nu ma sɔ va wu amee o. Ne tsɔe wu amee ko ese bla wò.
Gake be womele vedu amewo mele zã nyui o. Ee, vodua me me xewo mezã nyui oa, wodzea dzo me. Woha to na wo sesẽ ŋutɔ. Mefefe o. So Tsɔ tsiawo katã eyi nuyitɔ protestantɔ va zozo ge le Catholic Churchia ŋutia, edzrɔe zɔ. So wome ko vodua o. Wova le, wova tsi nu vo. Catholic tɔ eyi wonye vodu, nuyawo katã nye Mawu ƒe dɔwɔnuwoa, edzi wotu Churchia ɖo. Afi tɔgbawo va kpe ɖe wo ŋuti. Tɔgbawoe nye saintawo. Yeah. Ekpɔe a?
Sati, míeyɔnɛ be Satiawoa, wobe saint. Míebe nu kae? Sati ɔ? Sati. Míawo míeyɔna be Sati. Sati, wobe saint.
Oh, ok.
Ale be so tɔgbawo kple ʋuduawo dzi tsɔtsia le. Hafi Yesua hã, Yesu Kristoe míeyɔnɛ le míaƒe gbea me. yia dzi wotu tsɔtsia ɖo hafi Mawu gã le emegbe. Okay. So wometɔ ŋgɔ gblɔ be vodu mele yewo si o. Menye vodu enye wogblɔ be wonye nu vɔ̃ o. Vodua yi ke woatsɔ kpɔ agbe nyawo gbɔe. Protestant churches awoa eye wodzua wodzo asi ƒuƒlu. Voduwo mele wo si o. Mennonite church alo Protestant churchia me me me me ewɔ me aleke. Eyi Pentecostal churchia wovaa wotrɔ Gava yi tso ʋuduɔ me. Yi na ɖeviwo kaka le dzi. Pretensal tsɔtsɔ me. Trɔ yi ɖe pete, Pentecostal tsɔtsɔwo gbɔ. Nu mi zɔzɔ mi ma. Elabe ne amewo, mekpɔ be ne amewo, amewo agbe fu woƒe ɖem na wo ne woyi ɖe Pentecostal tsɔtsɔa woa, wo, wokpɔ wo gbɔa? Osɔfoɔ nɔ gbe dom la gblɔ be. Gblɔ na be yewoakpɔ wo gbɔ.
Ko wokpɔ wo gbɔ hã. Geɖeawo kpɔ xɔxɔ.
Ena ko be ʋudua ɖo lo wo si. Ʋudua menye nuvɔ̃ o. Nu yi ke nana agbetɔ vona. Menye, menye nu vɔ̃ wònye o. So, tsɔtsia, wodze be ɖe sia ɖe, ele be ŋudo naɖe asi. Ne ɖe nye ƒe nu yi ŋka, traditional religion gbɔa, yeƒe ƒe ɖe sia ɖe agbe ɖe ƒee. Gake ŋudu vovovowo li, wotsɔ na kpɔ agbe nyawo gbɔe. So, xɔsa menye enu ko nye le yame aleke o. Ŋudu ma wogblɔ me la, Mawu ŋutɔe ɖo wo da ɖi. be woakplɔ xexea me. Ne amewo menye nu yi wònye o, woa, dzi, e, ha, haleluya ko dim wole woayi dziƒo. Xɔsa menye dziƒo yi nya o, be agbe na, abɔbɔ, akpɔ, nàkpɔ gbedzɔe le agbe me. Ne eŋlɔa gbe egbe ƒe fuawo be kɔa, susua ŋutɔ trɔna aɖo ta Mawu Mawu ƒe. Megbɔna afi na yi dzia e awu ku ebe yele e dan so ma ebe dɔkta ku mɔ dzia eɖo o ba biawo ŋuti tso efie ɖuɖu ŋuti pɛpɛpɛpɛpɛ elabe efie ɖuɖua menye dekɔnu wo nya ba le yike miaƒe susu gblɔe na mi ene o ke boŋ ɖeka me yike awu ehe ɖeka wɔ va du me kple tomefafa ye nye efia, ame yi ke ava fia nu Mawu ɖekawɔwɔ kple tomefafa. Ta nenye be amea nye Kristotɔ ye wòva ɖu fia hehe ɖekawɔwɔ kple tomefafa vɛa? Ke
meda kpem anyagblɔ emae nye Mida Okagbo ƒe nya yi ke wògblɔ va yi ku ɖe ale yi ke Catholic Church-a hele atitrenui. Ye tsɛtsi siwo do le Katolik me, wo dometɔ aɖewo nye Anglikan, ale yi ke tsɛtsi mawo mete gale ŋusẽ ɖom kple totɔa ƒo nu tso eŋuti. Gake enya yi gblɔm mída wole, medi be míagbugbɔ yi ɖe Vɛtikal, le Romantɔ teƒe yi ke tsɛtsia dze egɔme tsoe, teƒe yi ke woli tsɛtsia la. Medi be míayi ɖe teƒe ma ne mígbɔ va, ne enya yi le asinye magblɔe na mi. Adam.
Ame etɔ̃ aɖe ma le o. Ame etɔ̃, ame etɔ̃ aɖe ma. Umm ewɔ abe katso katoliki be sisame amee ma. Ye me lɔ zã ame etɔ̃ le. Woagbe na mí be mígba wɔ míaƒe tra míaƒe tradition oa? tradition à vie o ame be ame be ta yɔ ye wo lele kudo alɔ ku etɔ le funu wɔn ame ke ɖe kpe si gbe nye ke nene o ame be ta yɔ ele ele pɔsibla ekpɔe ne ma wo la. Ɛɛ la, míekpɔe nye etɔ. Míekpɔe, míekpɔe ɖa va yi fe ɖe míaƒe ata dzi. Míekpɔe va yi fe ɖe míaƒe ata dzi. Hum. Dɔɖeɖewo koe nye esi be nu ka ŋutɔe nye nua yewo gbe ɖa na mí ma? Ame ta ye ma loo. Egbɔ nye mía be pap ɖe ta be nyi loo alo ɖe kee ɔ, nya be ame ta ye. Enya ne miakpɔe mia confirme nam. Uh, ame ta ye wa lo.
Gbedakpe, emae nye Katolikotɔwo ƒe dekɔnu aɖe yi ke wowɔ yi ke mida woƒo nu kɔ ku ɖe eŋuti. Ebe tsɛtsɛ be ɖeko li dzro o. Gake medi be maƒo nu gaƒoƒo ye ma be ame aɖe yi ke wodzi le Katoliko me, wonyae le Katoliko me, wòsrɔ̃ nu le Katoliko me ye wòtsi le Katoliko me ene. Enu mɔ Katolikotɔ wɔwɔ ma Ametama menye ametama subɔ mɔlu. Bibia nye be ɖe Katolikotɔwo ƒe enu yi wonɔ wɔwɔm loo alo Bible me ye nu ma wo tɔgbi le o ɖe hafi le wɔwɔm. Ametama kpɔ mí le fia enye ɖetugbui aɖe yi ke woyɔ be Agatha. Agatha ku va yi abe ƒe alafa asieke nye ya, nine hundred years. Enye ɖetugbui dzaa aɖe yi ke tsɔ eɖokui kɔ sa vɔ na Yehowa Mawu. ye subɔsubɔ yi ke me wònɔ le gaƒoƒo ma me ye nye Katolikotɔ ƒe subɔsubɔ. Eyi ke subɔsubɔ ʋiʋliwo dze egɔme tso xexeame Moslem kple tɔtɔwoa, wova lé ɖetugbui ye ale be wona wònya nyuie be ele be wòagbe nu le Katoliko gbɔ. Ele be Katoliko subɔsubɔa, ele be wòagbe nu le Katoliko subɔsubɔ gbɔ. Egbe. Ta wolée ye wowu by force. Gake wowu ɖetugbuia, wowui ɖe eƒe xɔse ta yi ke nye Katolikostɔwo ƒe xɔse ta. Ta eyi ke wowuia, wogblẽe kɔ da ɖi anɔ abe ƒe akpe ɖeka kple alafa akpa ɖe, akpe ɖeka kple bla ene, one thousand and four hundred years ago. Ale be aƒetɔ aɖe yi ke woyɔ be George Manils ye va nɔ tsatsam kafi va yi ɖe teƒe yi ke wowu ɖetugbie la, yi ke nye The City of Carthamia, teƒe me wowu ɖetugbie lae ma, ta teƒe me wòyi va dze agba ɖe ɖetugbiwo ta kɔ vɛ, ye wova kɔ da le Vatican teƒe ma. Gake bibiae nye be, susu ka tae woɖee va kɔ da le teƒe ma? Elabe gaƒoƒoe ma, ame aɖe nye Katoliko vi, mese nu yewo gɔme o, ye other churches yiwo ke kpɔ míele fia be Pentecost kple churches vovovo yi ke me nya nu tso Catholic ŋu ŋuti. Yɔ wo gbɔgblɔ ge be wò Catholicwo tɔ. Yɔ nɔ gblɔ esia ye me be trɔsubɔlawo nye Kristɔ nu mɔ mele pɛtɛ ao. Dza wò susu le vii. Ne nye Kristotɔ nɔ susu gugluie, ele be na nya be nu tso nu ye wɔ mɔ le ŋuti. Ne yi ɖe Bible me Second Kings, Second Kings chapter thirteen. Verse 21, Ne yi ɖe teƒe ma, Bible be, Gbe ɖeka yi ke woyi na ame ɖi ga, Israel-tɔwo yi na ame ɖi ga, wodo go ameha gbogbo aɖewo gbɔ, wovɔ̃. Adam, nenye be quotation lia, miate ŋu akɔ quotation da ɖe eɖuie screen-e dzi, ale be woaŋtɔ axli. Ale be woyina ɖe ame ɖi ƒe, wodo go ameha aɖewo yi ke le fɔfɔli dom mɔ ta wosi kple ame kukua. Ale be wotsɔ ame kukua heƒu gbe. Ɖo la, yɔdo aɖe yi ke nye Elisha ƒe yɔdo, ame kukua va ge dze eme. Bible be eyi ke ame kukua ƒe ŋtilã ka Elijah ƒe ƒu ŋutia, amie nyɔ tso ku me ye wòtsi tre hedo. Nenema ke, ne míegayi gayi ɖe Bible me teƒe bubu kea, matsɔe ko be Acts chapter nineteen, Acts chapter nineteen. Ne èyi ɖe teƒe ma, àkpɔ Bible gbɔgblɔ fia be eyi ke Paulo kua eƒe tsitawɔ alo tsilenu kple takuvi yi ke wokɔ tutu ŋuti ne yi ke ame aɖe nɔ dɔ lém ye wotsɔ takuvi ma ka dɔléla ma ŋutia, egbɔ agbe, amia, efɔ la titre tso dɔléle yi ke lém wòle me. Ta Katolikotɔ dzideƒo aɖe le wo si be ame aɖe yi ke nye ame teme abe Agatha ma yi ke ku ɖe eƒe xɔse ta nenye be eƒe ŋutilã ne lia, ye wòzu be yewohiẽna ne yi ke yewozẽa, Ate ŋu awɔ dɔ abe ale yi ke Paulo kple Elisha enumanti Katolikotɔwo le numao tɔgbi wɔm ɖo. Ne yi ɖe Katolik naneke meli ko wowɔna ɖe woƒe gbedoxɔ me yi ke wòzu be mele Bible me o. Nusianu ye le Bible mea, woawo wowɔnɛ yevo be practica, wowɔnɛ le woƒe gbedoxɔ me. Ta ne nye ame aɖe yi ke nye Kristotɔ yi ke wò susu melolo tututu oa, ahan, teƒe ye gblɔm le be Second King, Second Kings chapter, ema tsɔe be Efiawo ƒe agbalẽ ta wuiɖekɛ. Ŋ, e, Efyawo ƒe Agbalẽ Evelia, Etawoe etɔ̃ kpukpui blaeve vɔ ɖekɛ. Ebe, Eye wòva eme, esime wole ŋutsu aɖe ɖim, eye wokpɔ adzohawo la, wotsɔ ŋutsu la ƒu gbe ɖe Elisa, El, Elishae ma ŋlɔ gɔ ye, Elisha ƒe yɔdo me. Ke esi ŋutsu la ka Elisa ƒe ƒuwo ŋu la, egbɔ agbe, eye wotsɔe ɖe eye wòtso ɖe eƒe afɔti dzi. Susu yewo kple susu bubu ta ye Romatɔwo le nu ma wɔm ɖo. Eliya ƒo ƒui ke ame aɖe kanti ye ko wògbɔ agbe. Paulo ƒe takuvi yi ke wokɔ tutu ŋuti nɛ ye wokɔ ka dɔnɔ ŋuti. Dɔnɔ ma, enyɔ at once ma enumɔ tɔgbi ye le Katoliko tɔwo si wonɔ wɔwɔm. Ta ekpɔ be ke wòkɔ ameta doguia, wokisi ekisi gbã, eɖe lɔlɔ̃ fia ameta ma gbã hafi wotsɔe va da ɖe nugo ma me yi ke nye ameta yi ke wowɔ va de eme. Nenye be nètsɔe kɔ va míaƒe dekɔnuwo mea, Medi be mahe miaƒe susu va eŋɛnyigba dzi. Ne enuyiwo katã miekpɔ tso Katolikotɔwo ŋuti wɔwɔm fifi lae, ne he va mía dekɔnu me hã, ye nye nui ke eŋawo yɔlɔ ƒe dekɔnu me be ehozi. Zikpui yi ke mía tɔgbuiwo yɔ be hozia, enu mae ye yevuwo srɔ̃ nakɔ le nuawo me. Nu ka nye ehozio? Ehozi nye kesinɔtɔ aɖe yi ke le du aɖe me yi ke wòkpɔ ga ale be wònye ame aɖe yi ke ta me fa nɛ, wònye ame aɖe yi ke ƒe asiƒome fa, ƒe dɔ me fa. Nenye be le wo gakpɔkpɔ ta geɖewo ƒlena ame, menye be ɖe woƒlena ame hewuna o, woƒlena amewo va nɔ wo gbɔ nɔ wo subɔm. Ye ame mawo hã, ame aɖewo te tsɔ woƒe viwo va kɔ na wo be ne wokpɔ ɖeviawo dzi be ɖevia woazu ametema aɖe ne yewotsɔ. Nenye be ame mawo tɔgbi va kesinɔtɔ mawo gbɔa, woyɔa wo katã woƒe se akpɔ kpɔ li du ye dzi wole le agbee me. Wo dometɔ yi ke nye ame nyui alo ame dzɔdzɔea, wolie be na wo. Wotsɔ wo abe ƒe viwo ene ye ɖevi mawo tɔgbuia, wo, wo trainina wo ale be wova zua ame tema aɖe le etsɔ me. Le ɖevi mawo nyenye me vɔ nenye be wova kua, Mía tɔgbuiwo hafi woaɖi ɖevi mawoa, woɖia wo ŋuti nu, vɔ mía tɔgbuiwo meɖia ɖeviawo ta o, woɖia woƒe dzi. Amagbe li yi ke wotsɔtsɔ ge akɔ kpla nɛ asie wòaƒu. Enu mɔa ye wo, wo, wodze agbagba akɔe da ɖe. Vɔ míwo mía tɔgbuiwoa, nu mɔa yi ke Romatɔwo wɔe nye ta yi ke wokɔe de emea, mele woawo si o. Ta efiazikpui yi wokpa, aɖe gɔme, adee me, atu nu ɖe enu. enu me zikpui ma ye woyɔ be hozi yi ke womekɔ elã ŋu le dzi alo womekɔ ŋu aɖeke le dzi o. Enye zikpui aɖe yi ke nenye be ƒome aɖe, ƒome yiwo ke me nua dzɔ ɖo ye wo dometɔ aɖe nu mele edzi dzem nɛ oa, wodoa gbe ɖa to zikpui ma dzi. Nenye be vidzidzi mele edzi yim nyuie le ƒome ma me o, dɔléle basabasawo le ƒome ma me, egakpɔ nyawo la, zikpui mae wodoa gbe ɖa ɖa le ƒenyigba dzia, míeyɔe be hozi. Gake kɔ zu be míɔ viɔ, míaƒe nu wònye wɔ mí le ta, eva zu afagbanu, eva zu trɔsubɔsubɔ. Nenemae wòle ema. Medie mase eya ɖe teƒe ya, magbublɔ mayi. Ne megbɔ va, megbava yi ɖe programme dzi. Mada akpe manyagblɔ ne ame aɖewo yi ke wobe kpe ɖe mía ŋuti. Wobe wo dometɔ aɖewo.

Ye mede akpe manya gblɔ be nexɔ dzigbɔɖi mi yi gava tuo. Mi se be emie nɔvia ɖewo le dzigbeza ɖum be hafi dzigbeza nanɔ vava ma David akpɔ na mi CD bla vɔvɔ ɖekɛ kosi kosi aboshi mede akpe be megase ŋkɔ egbea kɔsi alo kosi aboshi CD bla atɔ ayi na atali CD bla eve Joshua Sala CD bla eve Charles Yao. ku dza wu CD bla etɔ̃ eye nenemake nye Prosper Gbeku tu fu CD bla vɔvɔ ɖekɛ, Raphael Kofi Gbenɔ CD bla eve, Gideon Aposa CD ewo eye nenemake nye Christiana Witcha CD atɔ̃, Wisdom Zilevu Nami CD ewo, Jaffa dzi kpɔ CD wuiatɔ̃ eye nemake nye Bernard Kojo gakpe CD blaatɔ̃. Susana Abra, Susana Abra Men, uh, Menka, nana mi Minka, nana mi CD blavɔvɔ ɖe ke Eric, Eric uh, Date. zomayi CD bla etɔ̃ yi nenema ke nye Kwame Amu Emmanuel CD ewo, Patrick Ŋusenu CD ewo, Selina Catherine Agɔdo CD ewo, Bertha Amekudzi CD bla tɔ̃ vɔ atɔ̃, Christian Christian Kwame Amegatsɛ CD ewo, Francis Kwame Anthony akakpo CD wuiɖekɛ, Abraham klutsɛ CD wuiɖekɛ, Promise aboŋkra CD bla eve, Nelson Amuzu ma, Masiada, ok, Masiadɔ CD bla eve vɔ ɖekɛ, ye nɛma ke nye Midawu baka CD bla eve, Abraham Asiobo CD bla eve, Peter Mɔte CD bla eve vɔ ɖekɛ, Sandra ɖena mi CD ewo birthday ame aɖewo le woƒe dzigbezã ɖum ye woƒe viwo woɖo woƒe wo na ameka mekawo le woƒe dzigbezã ɖum o birthday ma wo dometɔ ɖeka nye Beatrice ama dunu Beatrice ama dunu eh, matsɔe ko be Beatrice ama dunua evia evia lɔlɔa ye nye nye velia yi ke woyɔna be kɔsi dunu yi ke nye aƒetɔ aɖe yi ke nye kple mi wɔ program le TV dzi kpɔ. Aha, Osabura, Osabura, ne yɔ Osabura ko anya be yes, efokɔsi du nu nye ya, enufialae wònye. Ebe dzinu ƒe ŋkeke bla vɔvɔ atɔ̃ yi ke le ŋgɔ ne mi fia ye yenɔ le eƒe dzigbeza ɖum. Vɔa enɔa egblẽ mi ɖe le eƒe yi ke va yi nye matsɔe be 2012 ye enɔa etrɔ megbe gake ebe stila, ele dzi me nɛ ta yele ŋku ɖom dzi nenye be wodzi gbe zã ɖoa yedi be ya ya ɖo ŋku ye nɔ dzi ke ne mi tso le teƒe ma mi yi ɖe mia fo yi ke woyɔna be George kɔdzo gatogo George kɔdzo gatogo nyi tsɔ yi ke va yi anye dzi nɔ ƒe ŋkeke wui atɔ gbea ye viawo be ele wodzi gbe zã ɖom vɔa wowɔ vodada wo mekɔe ɖo ɖe akaba ta efo George gatogo mi bia yehowa ma ƒe agbe didi na wo sia Wɔ si nu dɔwo katã ne va wòa, dze agba be nàɖu wo. Yehowa Mawu nekpe ɖe ŋutiwò be viwò vevitɔ, viwò nyɔnuvi yi ke ɖo wò foto ɖa, enu emɔ neʋu nɛ. Nu sia nu yi ke wòdi le agbee ma, nedze edzi nɛ. Ke mi geɖe mienɔ yi ke nye Juliana Toyo Sokpata, Juliana Toyo Sokpata, viwòwo be Yewomeŋlɔ wò be o. Wobe, Yehowa Mawu neyra wò, neve nu wò be kpekpeɖeŋu yiwo katã nèwɔ ne yewoa, yewoaɖo teƒe na wò hafi nàyi ɖe tɔgbeawo gbɔ. Emae nye viwòwo ƒe biabiawo. Mede akpe. Ke azɔ mígege ge ɖe Mafi me ale be míakpɔ ɖa veɖee. Mía tɔgbuigã yi ke nye Mafiawo ƒe fiega tɔgbui ase mɔa maɖe eƒe gbe, mawɔ eƒe announcement. Vɔ hafi mayi ɖe teƒe ma, Mawutɔ suglo Ne na mí CD alafa ene egbie egbie la na nedzɔ Mawu tɔ suglo ne na mí CD alafa ene ehã Favour gbɔgbɔ ne na mí CD bla eve Bernice Akɔsu eeh last born Hum. Bernice Akɔsu CD bla atɔ̃ vɔ ɖekɛ ye nemake nye Paulina Agbedzi Agbedzi CD ewo Janet Tameklo CD ewo Kɔmla George Amegã CD bla eve vɔ ɖekɛ Gabriel Kɔdzo Mensah CD bla eve ye nemake nye Agbo Gamɔ CD ewo Bright Kɔdzo Afɔɖoanyi CD ewo Samuel Kwame Boame CD bla tɔ Patience Ama bludɔ CD blaeve, Gesh, Godson Kudjo, Godson Kudjo Vuado CD blaatɔ̃, William Petsi CD wuiɖekɛ. Tɔgbi, meda akpe manya gblɔ ɖe wò nufiafiawo ta. Medi be mabia be le míaƒe ɖevime kea, wonɔ nya aɖewo gblɔm. Womefia mí nu ku ɖe eŋuti o. Metsi, nye hã meva dzi vi. Mefɔ so vinyewo le wɔm, vɔ nye mese gɔme va do asi ne gbea o. Ne míeɖoa aɖuɖɔ kɔ ɖea, wogblɔna be míatu ta akɔ le aɖuɖɔ dzi. Susu ka tae wonɔ nya ma gblɔm ɖo? Maɖo biabia eŋuti. Eɖem, ne meɖo biabia eŋuti vɔ ko mikpɔ egbɔ be efiegã aɖe va na mawɔ míage le ema fi me. Susu ye ta wonɔ nya ma gblɔ be susu ve lo, susu tɔ ta ko mía tɔgbuiwo nɔ nya ma gblɔ la. Gbãtɔe nye be Mía tɔgbuiwo xɔ amagbe dzi se, ye wonya be amagbe mee agbe le. Wode dzesii be amagbee Mawu wɔ kɔkɔ ɖe amegbetɔ ŋuti be nenye be nane fu ɖem na amegbetɔa, nenye be nète ŋu amagbe ye nèzã akpɔ be wò dɔléla nusianu dzi dze ge na wò. Ɖe susu ma ta, menye amesiamee nya nu tso amagbe ŋuti o. Ye wode dzesii hã be amagbe aɖewo li a womeɖo aɖuɖɔ kɔ ɖe amagbe mawo ŋuti o. Ne nye nyɔnu ye le aɖuɖɔ ɖɔm kɔ ɖe amagbe aɖewo li dzia, mevi kpɔ ga dzi o. eye ne nye ŋutsu hã ne le enu mawo tɔgbi wɔm ne mekpɔ nyɔa gbɔdzɔgbɔdzɔ ge ta dzixɔsie nye be nenye be nèɖɔ aɖuɖɔ kɔ ɖi eye nètu ta akɔ le aɖuɖɔ dzia ède gu aɖuɖɔ yi ke nèɖɔ. Ye ta kple ame tsɛ mawo katã wòle be wòadzɔa mɔdzɔdzɔ gɔ. Ye eveveliae nye be zigeɖea le blema mía tɔgbiwo akpɔ be kalẽwɔwɔ, anyigbaʋeʋle kple tɔtewomata futɔwo sɔ gbɔ ɖe wo ŋuti. Nenye be nèɖɔa ɖuɖɔ kɔ ɖe teƒe aɖe, ame la ate ŋu ato wò megbe ava ka teƒe yi ke nèɖɔa ɖuɖɔ ma le ava wɔ nugbegblẽ. Ta dzixɔse nye be nenye be nèɖɔa ɖuɖɔ kɔ ɖi eye nètu ta kɔ le aɖuɖɔ dzia, ède gu teƒe ma. Ta nu sia nu yi ke woawɔ kple aɖuɖɔ ma mele edzi yi mele dɔ wɔ ge o. Míayi ɖe ema afi. Eɖe, mina míyi ɖe ema afi. Ne megbɔ va ne mava ɖo bebie susuewo ŋuti.

Fu atɔ̃liae ma klalo na Mafi ŋto ma o. Mama sename etɔ̃lia yi ke nye Mafi nyɔnufiɛ gã. Mama tsiɖinyi sa enelia yi ke nye Mafi tsiɖinkɔƒe tɔ alo Mafi kekpɔ ƒe nyɔnufia. Tɔgbi agbodemegbe enelia yi ke nye Lutawo ƒe fiɛ gã. Tɔgbi gidi, tɔgbi gidi Asamafo etɔ̃lia yi ke nye Mafi Aʋakpeɖomitɔwo ƒe fia, zikpuitɔ CKK Ayite tso Mafi gago me, bubunatɔ Alexander Gabi Hotɔudze yi ke nye MP na Central tɔ ŋu, bubunatɔ Addison Dodzi. Mɔ nyui yi ke nye DC yi na Central tɔ ŋu kple efiaha yiwo katã le tɔ ŋu nuto me. Wotsɔ vevesese hele gbe ƒã ɖem woƒe fiagã yi ke le eƒe agbenɔɣia wòyɔ be Fiagã Asẽmu Enelia ƒe kɔƒe yiyi kple eƒe dekɔnuwɔwɔ nɛ ŋu. Ƒomeawo ɖoe be le etsɔ dzoɖa yi ke le ŋgɔ na mi fia nye Dzinua ƒe Ŋkeke Bla Enie gbea, Wole mafi viwo katã yiwo ke le aƒe kple gbewo katã kpem ava mafi dugã me vevietɔ, mafi ƒe teƒe yi ke woyɔna be Tsiɖiŋkɔƒe kple mafi Kumasi. Ke le ŋufɔke yi ke nye Bladaɣletia ƒe ŋkeke blaeve atɔ gbea, woadze edua me dzadzra ɖo yi ke nye clean up, woadzra edua me ɖo hena kɔnuawo gɔmedzedze. Le wo kuɖa gbea ke dekɔnu bliboa adze gɔme tso wo kuɖawo gbe. Ŋu gawo le ati me nɔ ge. Ye asafowo le woƒe dɔwo wɔ ge le yawo ɖa gbea, ye dekɔnu yi ke wowɔ na ne efia gãwo yi ke woyɔna be avi dedea ele dzi yi ge kple ʋu gãwo ƒoƒo ye nenema ke enu vovovowo yi ke ku ɖe dekɔnu ŋuti wole numewo katã edzi yi ge. Ke le fi ɖa gbea. Le abe ale yi ke dekɔnu gblɔe le Eŋɛnyigba dzi enea, míyɔna dekɔnu aɖe be atamuxɔxɔ, elabe eyi ke Tɔgbuigã le agbea, eka, e, efia yiwo katã le egɔme nye aʋagowo lɔ, aʋalɔgo etɔ̃ yiwo ke le ema fia. Wo katã woka atamu nɛ. Ta le gaƒoƒoe me wòyi ɖe kɔƒea, ele be woaxɔ atamu ma. Ta míyɔna dekɔnu ma be atamuxɔxɔ yi ke le dzi va ge fi ɖe egbe. Ke le ŋufɔ ke yi ke nye mimriɖa yi ke nye ɣletia ƒe ŋkeke bla eve vɔ enyi ashieke gbea ye woawɔ kɔnu susuetɔ na tɔgbui hena etsotso le eƒe kɔƒe kple edua me vava. Ƒomeawo le nɔvi nɔviwo kpem ke sɔlihaewo ke anɔ ŋgɔ le Kristo tɔwo ƒe gomea wɔwɔe nye ARS hame yi ke le Mafi, Kumasi ye nenema ke Memlagbe mea eŋuƒoha yiwo ke woyɔ be Mafi Agbakpe me. E Kadzanyiviwo kple Mafi Tsati Agbadzaviwoa wɔwɔe nye ame yiwo ke aɖe modzaka ne dekɔnutɔwo ke le ŋufɔke yi ke nye Kɔsiɖa Ɣletia ƒe ŋkeke bla etɔ̃ gbe woade akpedasɔle me le teƒe yi ke nye ARS tɔ ƒe tsɔtsi eye le ema megbea, woatrɔ agbɔ va ekuƒea me hena kɔnu susɔewo wɔwɔ. Míele tɔgbui gã yi ke nye asenu, Yehowa Mawu, ne yi nena wò teƒe, ale be teƒe yi ke nèle le kɔƒea hafi nàgbɔ va, nàgbɔ kple susu bubu. Nɔ be mafiawoa biabiae nye be, Ame kawo nye mafiawo? Mafiawo ʋawoe wonye. eŋa wonye ye aleke wogblɔ na míaƒe histri be eŋawo dzɔ tso teƒe aɖe azɔ kekeka mafia wo nɔewo dome. Eyi ke wova ɖo tɔsisi gã yi ke eŋawo katã wotso hafi va ɖo teƒe yi ke wɔm wole be tɔgo alo gbɔgblɔ be ŋɔtsia ye nye tɔsisi yi ke woyɔ be amewo nɔ. Yevuwo va trɔe be mɔnɔ tɔsisi. Teƒe mae mafiawo va klã la. le eƒeawo ti. Wonɔ tɔsisi ma me ale be le gaƒoƒo ma mea, ŋkɔ yi ke nɔ wo si tso dzɔtsoƒea ye nye Mafi, ŋkɔ bubu aɖeke menɔ wo si o. Teƒe ma ɖoɖoa ye ŋkɔ va trɔ va zu Tɔfi, elabe ke woawo va amli mae wova tsi va no tɔsisia dzi. ye tɔsisi ma dzi woawo le le gaƒoƒo mawo mea, teƒe mae wotu xɔ le. Du yi ke wode dzesii wogali egbagbagba le teƒe ma nye be, nenye be wodzi via, tɔgbeawo ɖia asi le ɖevia ŋuti kɔ da le tɔsisia me. Tɔsisia guglu abe Amu tɔsisia ene. Ɖevia yi ge le tɔsisia me anyigba nenye be wòyi trɔ gbɔ va fia be tɔ xɔ ɖevia. Ta le gaƒoƒo ma mea, woyɔ mafia wo be etɔ fiawo, tɔsisi ƒe fia. ye nye mafiawo. Teƒe mae ŋkɔ trɔ tso mafi va zu tɔfiawo. Tɔfia ye no ŋti hafi wova ɖo teƒe yi ke yɔ mɔ le be Ŋɔtsɛ. Hafi woadzo le teƒe ma, teƒe ma ye yɔ mɔ le egbea be Pɛrɛgɛzi. Ne yina, ne to Togo yina ɖe Bɛni, ne ge ɖe Bɛni me yina kɔa, ele, ele mɔ dzi ye tso ga la kafia yi. Ne yi teƒe ma gava yi kpɔ ŋkɔ yiwo le mafi ma, ele ŋkɔ ma ɖo kpɔ ge, yi ka me mɔ gale teƒe ma. Ke wonɔ dzodzom ma, ame geɖe melɔ̃ be yeadzo ke o. Woƒe tɔgbui yi ke ŋuti wonɔ le gaƒoƒo ma me nye Adelã yi ke woyɔ be Adelã Aʋawɔgbea. Ye fɔsua ma ɖo ye wova va nɔ teƒe yi ke wonɔ le ŋɔtsia me. Mafi womenɔ eŋɛwo dome le ŋɔtsia o. Ne ame aɖe gblɔ tuxewo me alakpae wònye. Mafi womenɔ teƒe ma o elabe ke wova ɖo ŋɔtsia teƒe yi ke mafi wonɔa, woyɔe teƒe ma be Tsekpogli me. ete ɖe ame yiwo nye ame yiwo yɔ mí le egbea be eho. Asɔglia wa, mafiɔ teƒe ye wonɔa, ete ɖe wo ŋuti. Woyɔ teƒe ma be Tsekpo gli me ye teƒe mae mafiɔwo nɔ le ŋɔtse. Le eyi ke amewo katã wonɔ dzodzom ma, mafiɔwo hã wodzo ale be woƒe tɔgbui yi ke nye Adela aʋawɔgbea, eviŋutsuvi eve ye nɔ esi hafi wòku le teƒe ma. Ɖevi mae nye bome kple klokpata. Bomea medzo kple mafiawo o. Etsi teƒe ma. Ele gli me gbagbagbagba. Ke boŋ eyometɔ yi ke woyɔ be, woyɔ be Klokpata ye nye ame yi ke nɔ mafiawo ŋgɔ hafi wova ɖo teƒe yi ke woyɔ be Tsevie. Mafiawo nɔ mía tɔgbuiwo dome le Tsevie gake eyi ke gbexa va ɖu ayi mawo ye masɔmasɔ dzɔ na amewo kaka mafiwo mezɔ va ŋgɔ gba wowo gbugbɔe va to game yi wova tso teƒe yike woyɔ be wole yɔyɔ egba be hɔnuta ele togo me teƒe ma nye du gbantɔ mafiwo wotso lɔ ɖo menye du nye wotso ɖoko womlɔ teƒe ma womlɔ teƒe ma wofɔ hafi wokpɔ be da womlɔ yɔ ƒe nuwo gɔme yɔ be ʋuɔ ma womlɔ gama wona ta ye va zu Ŋɔnu ta egbea, wotso teƒe ma, wozɔ mɔ gbogbo ɣeyiɣi me le aŋutinye. Wova ɖo teƒe aɖe yi ke woyɔ be Alado yi ke le ete ɖe ho kple sɔkɔ ɖe ŋuti egbea. Wova nɔ teƒe ma ye hã mede ƒe o hafi wogugblɔ be yewoa ɖo ta teƒe yi ke tɔsisi, Amu tɔsisi le yewoaɖo ta teƒe ma. Wova nɔ teƒe aɖewo be ali kum. Wonɔ teƒe ma abe kɔsiɖe ave aɖewo ene. Emegbea, yewova nɔ teƒe yi wɔm wole gbea be aʋa kpe ɖo mɛ. Ɣemaɣi womeyɔ teƒea be aʋakpeɖomi o. Teƒe ma wonɔ hafi kpɔ be tɔsisi le teƒe ma. Vɔ egbe sɔŋ ye lɔ dzi ta wodze agbagba tsia mli ma ale be wotu tɔsisie. Efu yɔ kpe hafi tu tɔsisie ye wɔe be wona ŋkɔ wo ɖokui be yewoazu kpɔ. Fifia yewoaɖo ave. Yewona ŋkɔ teƒea be Ŋkua Ɖo Ave. Teƒe ma wonɔ hafi Wokpla daawo nɔ masɔmasɔ nɔ wo domee e gbe sia gbe wo le anyigba ŋlim kple tɔtɔ edzre e adaawo vana be yewoava si amu tɔsisia mafi wohã be yewomelɔlɔ gɔ wo le dzi kakaka ŋu datutagba ƒe ameawo kple tɔtɔwo va ge ɖe eme mafi wova zu futɔ ne adaawo. Vevietɔ yi ke va dzɔ nye be wova wɔ aʋa sesẽ aɖe aʋa ma mee mafiwo do ha ɖe yi ke wonɔ gblɔ be balae bala si tɔ ŋgɔ balae bala si tɔ ŋgɔ. Hm, atamunya nyo ne Ada o. Ta va wɔe be ele be mafi ame aɖewo woatso, elabe didi gbɔ susu mewo hã va wɔe be teƒe yi ke wole nye mafi dugã me, du xoxoa me woyɔna be Kpɔɖoava. Meva le wo sum o. Woƒe tɔgbuigã yi ke nye Atali hãe. Ema yiwo kple Ada wa mele bɔbɔe o. Ta eviawo yiwo ke wòva dzi va, wòva, wòva, kɔƒe yi wòva tso yi ke miwo meva nye fiagã le teƒe ma nye ʋu mia. Ye tɔgbugbulɔ gatso tɔ gagbugbulɔ dzo ale be ɖeviawo no teƒe ma. Ale be woƒe tɔ tsi tɔ wotso tɔa wogbugbulɔ va le teƒe yi ke yɔ mí le egbea be Mafi. Ɖeɖi enye be ŋkɔ Mafi, Tɔfi. kple teƒe ye yɔm wogale be gbɔta. Susu katã le ŋkɔ aɖeke menɔ amea fi ŋuti be gbɔta o. Ke wogbɔe kalẽ zi yi ke nɔ si ɖe woƒe aʋa zia. Ame sesẽ yiwo kple ɖetugbui yi ke tsɔ zikpui ma amewo nɔ ŋuti dzɔ. Ame mawo nye kalẽtɔ. Woawo zɔ yi ɖe ŋgɔ hafi akpɔ be mɔ dzi nyoa, yewoato teƒe ye tututu tata gaƒoƒo ma. Woyɔ ame mawo be gbɔtakpɔlawo. Woyɔ be gbetakpɔlawo. Gbetakpɔla mawoe ye corrupt ye va zu mafi gbɔtawo ta ava kpɔ be ŋkɔ tɔfia eva zu mafi gbɔtawo tɔfiawo li gbɔtawo li ke ame yiwo va tu le mɔ dzi yi ke me dze gɔme kpli wo tso teƒe ma o wɔwoe nye domiawo yi ke wo le mafi domiwo ale mafi nya dzɔ nye ya ta zi geɖe ame aɖewo gblɔ be mafi ne wea wo le wo tɔ ge fii na alakpawo Mafiawo ƒe history aɖeke mele nenem o. Mafi dzɔtsu ƒe ŋkɔe wònye. Tɔfia, etɔfie ye va zu tɔfi. Gbɔta, egbetakpɔlawo wɔwoe va zu gbɔtawo. Egbea, medi be masee le teƒe ya, ne be mayi dzia, ava ɖe fu. Woƒe fie gãe ma. Eyae nye zi gbãtɔ mele Mafi nɔ ge kɔsiɖa blibo. Yes, amewo le nye dim akpɔ le Mafia. Wole nye kpɔ ge tso Bladagbe va ɖe asi na kɔsiɖagbea. Mele. Teƒe ma nɔ ge kekeke. Medakpe nye producer be ɣeyiɣi de be maɖo amewo ƒe biabiawo ŋuti na wo elabe nye ɣeyiɣi, ɣeyiɣi si tre ɖe ŋutinye. Aha. Nenye be madze biabiawo gɔmea, ke, ok. Wobe Faustina Asafo na mí CD ewo. Ye nenema ke nye Barbara. Sefar kɔ Agbenyu CD blaeve, Victoria kɔ bla CD blavevɔɖekɛ, Innocent Agbetɔnyu CD blaeve, Seth Seth Zate CD blaeve, Bernice Azagu CD wuiɖekɛ, Ernest Ernest Asi eh, Ashigodi ok Ernest Ashigodi CD ewo, Lucy Mawunyo Kuatsenu CD blavɔvɔ ɖekɛ, Joseph Kojo Vivɔ CD wuiɖekɛ, Vida Amenɔ CD alafa ɖeka ye nenema ke nye Mani Woyome Agbesi CD wuiatɔ̃, Eric Donkor CD ewo. Gbedagbe, Emawue nye mafiawo ƒe nuyo. Madze egɔme alea, etɔgbuimedie mabia be ɖee? Medi mabia be ɖe Roman Roman ɖe church president ye nenye lo alo katikisi ye nenye hafi te gblɔ nya yiwo katã agbalẽ me makpɔmakpɔ. Wodzi wo be enye dzi la gblɔ be woxɔ mexɔ ƒe edzi ɣleti ame ade ye wode tsi ta me ta wodzim le Roma nu me wonyem le eme hã ta Romantɔ ƒe nu mawo katã wɔme le ne mese gɔme oe ye ganɔ nu kpoliƒo lɔ ŋuti se gɔme na ɖi xɔse menye nu konyo le ya mo mina mi srɔ̃ nu tso Catholic tɔwo gbɔ. Esia, ne se nane, ne kpɔ nane le Katoliko tɔ ŋuti, me se ŋɔ mɔ ɖe, biɔ, mi le quotation na go, Katoliko tɔ me nye, mi quotation na go, ne yi teƒe ma hã nya ma le nyateƒe. Medi mabia be susu ka ta nenye be eŋawo kua kokokua, wodina be ame kukua ne gbɔ va wo de gudugudugudu tɔgbi. Medi mabienyae elabe mia tɔ hã le fridge me. Ekpɔ be eʋawo ƒe woƒe nunya kple eʋawo ƒe afɔɖeɖe kple woƒe agbemɔzɔzɔa ye srɔ̃ ame geɖewo le le xexea me. Ame aɖe lɔ̃, ame aɖe melɔ̃. Nane wolia, nyateƒe ɖeka koe wònye. Mía tɔgbuiwo de dzesi tso keke blema ʋui ke be amegbetɔ ɖe sia ɖe le ŋutilã me le gbɔgbɔ me, ye gbɔgbɔ me ƒe akpa dzia esɔ gbɔ wu ŋutilã mee ke míele. Ɖe susu ma ta wonyae hã be dukɔ ɖe sia ɖea ne ge le eme hlɔ̃a ɖe li. exlɔ̃ mawoa, wodo tso ƒomea, exlɔ̃ mawoa, ƒomea ɖewo le wo me. Ye wo, wonya be ekama nue amegbetɔ ɖe sia ɖe dzɔ tso ɖeka ɖeka hafi va gbee me. Nu sia nu yi ke nàva wɔ le agbee me, subɔsubɔ yi ke nàva nɔ le agbee me, nɔnɔme ɖe sia ɖe yi ke nànɔ le agbee me, ne kua, ekama nu nɔ nègbuglɔ gayi hafi ne gbuglɔ gava, gava. Ɖe susu ma ta eŋawo de dzesii be ne amegbetɔ ku la gbee ma, nenye be womeɖi wò kɔ to mɔ nyuitɔ nu dekɔ nu miaƒe se kple miaƒe ɖoɖowo nu oa, ne kua woŋɔli egbea va nɔ tsatsaglã le tsam le xexeme. Ɖe susu ma ta ne ame aɖe ku le ʋe nyigba dzi metso mele meku le wo de oa, wokɔna amie vɛ va ɖi. Elabe hafi woaɖi ame aɖea, wolie tsi aɖe yike woyɔ be hlɔ̃tsi na ma. Menye nukonyo wɔ dzro. Ne woyi wode ame aɖaka me vɔ woƒoa adegbe ne ame yi nu bie menye nu ko nyɔ wɔ dzro ta nenye be wova va be womete ɖi amea o hã wotsɔ amea ƒe ŋtina ne yike nye amea ƒe woƒe fetsu kple amea ƒe taɖa atsɔ aɖo teƒe nenema ke yevuwo kura ne wova du bubu me ye wova ku ye wokpɔ be ƒo ame yiwo le wo ŋti wokpɔ be yewo mate ŋu akɔ ame yi nu bia kɔ yi woa wo menamie atsɔ amea ƒe dzomefi alo dzofi akɔ yi ɖe wo dee. Ke ne akpɔ be nu ma menye eŋawo ɖeɖe ko le wɔm o, elabe le nyawo nyateƒe mea, nenye be ame aɖe ku ye womeɖii to dekɔnu mɔwo nu oa, amea ƒe ŋɔli teƒee anɔ ge. Ɖewohĩ amea le agbe le eƒe gakpɔkpɔ, eƒe ɖoƒee le si ta ƒua adegbe agblɔ be ye megbe ne mekua, ɖiɖim le teƒee ye. Ema ŋutilã me ƒe sesẽ he mɔ la. gbɔgbɔ ma ele vi tukuia la ta menye be ɖeko wole ame ɖim dzro o, be amea teƒee wòtso kavi va gbee ma wòagazɔ ke ma nua? Susu ma tae nenye be ame kua, mía tɔgbuiwo wodina kokoko be negbɔ va. Tɔgbui medi be ebe ame tsitsi aɖe gblɔ mese kpɔ be, Medze be osɔfowo woaɖi ame yi nugbe aɖe yi ke metso woƒe hlɔ̃ me o. Ɛɛm, enuye le ŋtinye be osɔfowo ƒe ame ɖiɖi yɔdoɔ gbɔ ko osɔfoɔ yie va yi ɖi ame. Ta le nye nye nugɔmesese kpli nye nusɔsrɔ̃ nu, nenye be ame ƒomeɛwo wɔ woƒe kɔnu nu dekɔnui wo dze wo wɔ na wo vɔ ye wo kɔ aɖaka va de enuye mea, amea ke wova gbe ma subɔsubɔɛ me o la, ele be subɔsubɔ ma me tɔwo hã ne woa wɔ woƒe kɔnu. Ta le nye nye nusɔsrɔ̃ nu abe ame ɖeka enea, nyemekpɔ vodada aɖeke le eŋuti o. Tɔgbi medi be nàkpe ɖe ŋutinye Ɔbi, wodre kuku ye vava hafi eteƒe didi almost three months Ɔbi, medi be nàkpe ɖe ŋutinye ne meku dre ɣesia ɣia mekpɔ be meɖe srɔ̃ ye mele srɔ̃ gbem. efia be divorce ne ku dre koa akpɔ be e yele srɔ abi wokui srɔ woli koa wodomi kla le srɔ gbegbe yevɔ be divorce ne kpɔ numɔwo tɔgbi le edre kuku ma yevɔ be yese eniu bigini agbe yeye gɔme ye ma wotsɔ wokɔ le dzedzem le kpɔɖewo me ne nye nyɔnu be gbe ɖe srɔ kpɔ yele droma tɔgbi kuma gaƒoƒo ma me ɖekakpiwo kple mi zɔzɔm alebe na naɖo bubu nɛ bɔbɔ ɖokuiwò nɛ ne wòaɖɔ gɔmedzedze yeye mamɛawo tsɔtsɔm na wò. Esrɔ̃ ko wòmeɖia le drekuku me o. Gake nenye be ku dre ko wòkpɔ be wole esrɔ̃nye dome kaklãm, mele eme nɛ wògbe le drekuku me. Nenye be atsuƒe le kafi le numɔ̃ tɔgbiwo hɔma, nakpɔ be ɖewohĩ nɔnɔme vɔ̃ aɖe le asiwò. Gake le gaƒoƒo mamamea wò kple srɔ̃a mia domee ele ƒuƒum. ne nye nyɔnu alo ne nye ŋutsua dze agbagba be le gaƒoƒo me nate ɖe srɔ̃wò ŋuti, elabe Yehowa Mawu trɔ le miaƒe agbe gɔme dze yeye ne mi. Megayɔe be ame sia ame nava kɔ wo dre kuku kɔ vɛ o. Ifaz be nenye be medɔ kpli ɖetugbi aɖe kple enɔ yi ke dzi ɖee, ebe tɔgbi, nukawoe ava Ava va ɖe fu nam etsɔ yi ke gbɔ ma hafi be nenye be wòtɔ kpli ɖetugbui ale kpli enɔ yi ke dzi ame kpli nɔ ŋutsu aɖe, ŋutsu dzoɖeamitɔ alo ŋutsu busutɔ yi wonɔ nu mɔ o, ava kpɔ be akpɔ ɖetugbui adɔ kpli agava yi dɔ kpakpli enyɔnu yi ke dzi. Ele be biabiɛ nu ka dzɔdzɔ hã ekpɔ be. Nano le agbetoea me, ame ɖe be biabia la nɔ be kɔsiɖa eve nye alo kɔsiɖa etɔ̃ va yi be ebe ame ƒe destiny, ame ɖe ƒe gbeshi alo ame ɖe ƒe dzɔgbe se wòkɔ va gbea me ɖee. Woate axɔe le esi alo woate atrɔe ema hã. Emegblɔ be ao gake wogblẽe. Èkpɔ be nenye be nèle nɔnɔme ƒomevi nɔ dɔ kple nyɔnu ame eve yi ke nye ame kple vie alo dzɔleyomie nèle numɔ̃tɔgbi wɔmea, gbã Wò se yi ke nètsɔ va gbee ma, wometrɔ gbɔ o, gake edzi ɖe, ega, edzi ga ɖe kpɔtɔ. Míatsɔe ko be afɔku alo ŋu ku ene. Míatsɔe be afɔku ye me, mekɔ va gbee me be ne me makua, eŋu ku alo afɔku ale kpata ye me kuku ge. Ɖewomahĩ nye se gblɔ be mava nɔ agbe eme eƒe blanyui, eighty years alo ninety years. Gake ɖe busu nui wo va wɔ ŋta ete ye smarty va zu abi forty gake still ke wo zu be ʋu me ku ye wo se bia ye ku gena la. Now mia va o nya gbɔ ne dɔ dɔn kpli enu ma va me vie gba le mia tɔgbiwo ƒe nu nya nu le dekɔnu ma ŋtsu ƒe ŋti shi yi ke dua gbɔgbɔ wo nye. Susu ma ta ne akpɔ be nyɔnu aɖe wo kple mi le vivim, the moment wo kple mi dɔ, ne mi nya dɔ nu ko akpɔ be tɔtrɔ ale va mia dome. Efia be esi yi ke dodo ge tso wò dzu ma me kple ke dodo ge tso nyɔnu ma menye nu dzro wonye o. Gbɔgbɔ nyɔ le wò ɖokui si. Ɖe susu ma ta mía tɔgbuiwo yɔ gbɔgbɔ ma be ʋese. Ta nenye be wɔ nu ma, enu gbãtɔ nye be ede alɔ kpli ɖevi ma kple nɔ do mi. Gbɔgbɔ eve ma le woƒe ame vie me, wo shi le woƒe ame vie me ta tɔgbuiawo be enu ma he se ma ele woƒe ame vie me. Ta any time wo dometɔ ɖeka dze dɔa, he se ma nɔ wo nɔewo hem. Ye nenemake evevelie, ɖevi ma ƒe ame vie, woƒe se yi ko tsɔ va gbee ma, ele vu wɔ ge wu ŋutsu ma va se ɖe wòku gbe. Biabiae nye be, ne wodzɔ alea ɖe, nu ka wòle be wòawɔ? Ele abe wobebie ye ma. Menya be amagba aɖewo li yi ke míetɔ gbɔ zã, wo tsɔtsɔ gale esi na wo, woawɔ nu ɖeka evea ɖewo na wo hã. Ta ne enye be nèkpɔa programme be natso ayɔ míaƒe line, woate ŋu afia wò. Ale be mele agbagba dzem ɖe be woafia wò afɔɖoƒe yi ke wòle be woawɔ. Gake be fie bena wòawɔ nu gbegblẽ vɔ ne àgblɔ be yeakɔe vɛ be ne wowɔ nui nɛ yeɔ? Gbedagbe manya gblɔ na wò hã, ke wò hã wò biabia ate ŋu ava. Ke tɔgbui medie mabia be ɖee nenye be meku dre ye wòzu be mekpɔ Eƒe tɔgbi ɖe nye be meku drɔs be mekpɔ mangɔ. Mekpɔ mangɔ ɖi. Nuka tututu wònye kpɔ mele le drekuku me me hã. Mangɔ ya ɖagbe wònye, atikutsetse wònye. Ne ekpɔ atikutsetse le drekuku mea, menye nu gbegblẽ aɖeke wònye o. Ta dze agbagba be ɛɛ nàdo gbe ɖa. Ne èku dre ɖesiaɖe me se gɔmea, nàdo gbe ɖa. Ele be nàwɔ eɖe ŋuti. Francis do, Francis do

agɔdɔku si ɖi ewo. Solomo kido Solomo kido na mí CD bla eve. Medi be ma de amɔnukpɔkpɔe ada akpe na ame sia ame vevietɔ nye producer asiwo me dagadu eɖem lomɔ kle nam sewa kple titi ye megale ame sia ame kpem yi ɖe mafi be tso etsɔ dzoɖadzi heya, mina mige ɖe ema fi ale be míawɔ kɔnu ne mía tɔgbui alo fiegã tɔgbi Asemu Eneliae, eƒe kɔƒenɔnɔ kple tsotso ɖe kɔƒe ava edukɔwo me me tɔ tɔgbi Akɔsu Adelia enyi nye fiegã ɖe ʋu mi kple ƒe golɔguiwo katã. Ne Yehowa Mawu lɔ̃, mitsɔ kɔsiɖa yi gbɔna egododo le ŋti ebe nenyo na amesia ame. Babae.